Essalawmaleýkim hormatly tomaşaçylar. Aýdaly, ýene-de siziň bilen. Hormatly Prezidentimiziň Biz öz medeniýetimizi we sungatymyzy ösdürmäge goşant goşan adamlarymyza guwanmaga haklydyrys diýen paýhasly sözlerinden ugur alyp, Aýdal atly söhbetdeşligimizi ýadygärlik ýazga geçirýäs. Söhbetdeşligimizi ýurdumyzda meşhur Toý keşbi wideo studiýasy ýazga geçirýär. Biziň Aýdal atly söhbetdeşligimize ýokary hilli diwar boýaglaryny, ýagny emulsiýalary, şol sanda diwar boýaglary üçin dürli reňkleri, ýagny kollerleri öndürýän Bäşdaş söwda nyşanly gurluş harytlary dükany hemaýatkärlik edýär. Biziň bu gezekki myhmanlarymyz Türkmenistanyň at gazanan artistleri Öwezmuhammet Meredow hem-de Annagylyç Çaryýew. Tanamadyňyz öýdýän. Tikgi hem-de Potdyş bizde myhmançylykda. Öwezmuhammet aga Annagylyj aga sizi hoş gördük gepleşigimizde. Ilki bilen çakylygy kabul edip geleniňiz üçin sagbolsun aýdýas, minnetdarlyk bildirýäs. Işiňizde, durmuşda hemmä üstünlikleri, gowulyklary arzuw edýäs. Janyňyz sag bolsun. Bizem ýatlap çagyryňyza sag boluň. Hawa. Çagyranyňyza begendik. Gaty begendik. Şindi Tikgi diýlende potdyş göz öňüňe gelýär, potdyş diýlende tikgi göz öňüňe gelýär. Indi siziň bilelikdäki duediňiz, bilelikdäki çykyşyňyz näme sebäpden başlandy, şoňa bir sebäp boldumy? Ýa-da ilki tikgi bilen şemka bolup çykdyňyzmy, ýa-da tikgi potdyş bolup çykdyňyzmy, nägilek bolup tanaldyňyz? Ilk-ä Tikişemke bolup tanaldyk. Tanalamyzda. Onuň soň muň bilen bile çykyş etmämize nemese? Näme Dikişemke, Çepbe bady. Hawa, Çepbe bady. Dikişemke, Çepbe potnuş. Biz ilki çykamyzda näildi? Mekdepde gatnaşýar, kružoga gatnaşylýar. Şonda ol kiçijikkä gatnaşdyk. Hawa. Onuň şonda biziň-ä obamyzda, biziň özümiziň halypalarymyz batdy, biz ýaly degişme oýnaýan. Bir gunnogdy, bäşim, ananýaz, üç sany degişme oýnadýardylar. Onda şolar bilen goşuşyp çykyş etýärdik. Çep üçimiz herimiz birine ökünýäs-dä şu wagt. Hawa, şolam herimiz birine ökünýäs. Onda soňundan bärik bile işläp ugradyk. Ýöne ilki o ŞMK dagy bile, Çepbe dagy bile çykyş etdik. Potdüş soň neme näil sebäp boldy saňa? Neme sebäp boldy? Duşumda näme sebäp boldy iki? Duşumda sebäp bolan halypa men bäşim diýip bir halypamma. O bäş maga bar. O şoň bilen şu bärik çäre gaýtmaly bolamyzda bir satiri taýýarladyk. Ondan ýa bäşimiň daýawjy da. O men ýa tokarja. Ondan bir kitap bir geldi. Üçünji sapar onnoň bir, Aý, ýöne men gidip gelip durun, bar ol gidip geljek bolsa, pot sen gidäýsene diýip, muny unutdy. Hawa. Ony şo gezek hem biziň nomerimiz geçäýdi. Hawa, şo gezek. Şowlatdy. Ony geçdi diýip bar, wah, aýt, onuň o bäşiň özi gaýtdy soň. Hawa. Geçdi diýlenden soň. Hawa. Onuň olam onuň, ýok, geçen gezek, geçen gelsin diýip, onuň klesmony çagyrdylar da, onuň şondan soň bize. Saňa görä çişibräk biri bolmaly diýip. Hawa, soň onnoň. Pot iş bilen öňem tanyşdyňyzmy ýa? Şonda tanşyp başlamaly. Ýok, ondan öňem ýüz iş işleýäs bile bir teatrda işleýäs. Ýöne ýaňky degişme oýnap başlanymyz bile partnýor bolup bile oýnap. Neme ilki Aşgabada gaýdamyzda men altynjy klas senem ýedinji klas töweregi öýdýän. Hawa. Hawa ilki şähere Alaýazda gaýdypdyk ilki. Hawa Alaýaz geçirilýärkä. O wagt bar, herimiz neme-dä, herimiz öz obamyzda mekdepden gatnaşýardyk-da. Hawa. Ol öz obasyndan etraba gatnaýardy, men öz obamda gatnaýardym. Hawa. Ýöne wäşiler bäri bar, bärik gaýdymyzda şoňa bileräk gaýdylýardy. Hawa. Soň ýöne indi bile-bile çykyş ugradyk, çykyş edip ugradyk-da. Babadaýhan etrabynyň bula Ak wekil obasyndan, menem Gara wekil obasyndan-da.

Geçen gezek gepleşigimize Bapby gatnaşdy, Myrat Bapby. Hä, Myrat. Şonda aýdypdy siziň hakyky adyňyzy, siziň adyňyz-a Öwezmuhammet, siziň adyňyzam Annagylyçdygyny men şonda bildim. Beh, ýaňy aýtdyň ony, pasportymyzy görüp dur öýtýän diýip otyrdylar. Ýok, men bir ýerden-ä pasportymy tapypdyr bu diýip otyrdym. Ondan öň men pikir edýärdim, Tikgiň ady tirkiş bolmaly, Potdyşyň adam şoňa bir golaýrak. Ýok, bizem, menem özüm şeýle pikir edip ýörün-ow. Şu Öwezmuhammet ýadymdan çykyp gitýär, köplenç bar-a ol. Köplenç-ä indi şeýle obadaşlaň, zatlaň bile tanaýanlar-a Tirkiş diýip tutýar. Onuň soňky tanananam Tekki diýýär, ol öw ol Öwezmuhammet zady bir molumlaň ýa bir ýolbaşçylaň tutandygy Hawa, diýip molumlar tutulýar onda. diýegendiräk. Indi şu Tikki, Potdüýş atlaryňyz nädip döredi? Nämeden gelip çykdy şol? Äý, biziň meň-ä tutulýan adym Tirkiş. Hä aslynda öýde tirkiş diýýärler. Owal ýaňy tutulýan at bolýar, ondan hakyky at bolýar, biz iki at dakylnaga-da. Onda tutulýan adam tirkiş. Onda şo ilki degişmän oýnamyzda, Şemke bilen degişip oýnamyzda öýlenjek toýly şe, şoma ýa, eme ho ýok, swidanýany oýnamyzda, duş, şo, hawa duşuşykda şonda. Şonda dik gylaý. Ol menä ine nä şoňa Şemke galanda, Şemke-de nemedik galdy oňa. Hem aňyrymam göz öňünde tutýanlar-ow, men-ow o gyz maşgala. Indi häzir muň bilen partnýor bolup oýnasaň, onuň oň jigdem işleýärdi-dä bizde. Onuň bulam birden gowja görnüp zady durmuşa çykyp gitse, yzyndan onuň Şemşat bilen oýnamaly borun diýip, yz jigdiniň ady Şemşat-da, onuň oňady Şemka diýerin diýen bolup, şeýdip Şemka diýdim oňa. Oňa olam onuň waý tikgim diýen boldy, ýaňky tirkişik aýtgardy, tikgim.

Pot düş. Hawa, çiş çek diýen ýaly. Hawa, tokarja. Hawa, tokarja, hawa, pot düş. Şeýdip galan nara. Ol ýaňky artistlik bilen hem baglanyşykly ýeri ýok diýen ýaly. Indi şu neme baýramçylyklarda ýa-da toý-dabaralarda ýerine ýetirýän degişmeleňňizi Özüňiz tapýaňyzmy ýa-da bir awtor ýazyp berýärmi? Ýok, ol tapýas indi şu şu bara men ýaman gowy sorag berdiň da şuny. Men öňem bir ýerde eşitdim şuň ýaly soraglary ýaňky özümiz tapýas, özümiz goýýas, özümiz oýnaýas. Bizä hakykatynda artist da, biz ýerine ýetiriji. Hawa ýerine ýetiriji. O ýazýan biri goýýan biri. Ýöne Bize nä ýazýanam ba onda käsi özüňdenem özüňden bolup geçýän wakalar ýa dos oglanyňda bolup geçýän wakalaram alýas ýa bir dosumyzyň wakasy ýa biri gürrüň berýäne şuny ýazrak etseňiz bolup şolardan şeýdip alyşdyrýas özümiz işleýäs ony halypalara teklip edip görkezýäs indi bärik gelýäler çärelere gelende bäş nobat çagany ete aşyr aga bar hoja dagy bar haýt kaka dagy aý gör onuň olara teklip edýäň ony olaram goşmaça goşýarlar şeýdip taýýarlanylýar. Indi şu neme tikgi bilen potdüşiň obrazy häsiýetiňiz nädip döredi? Birinden alnan häsiýetmi şolar? Neme? Aý häsiýet abara dogryny dogry aýtsam şu sahnada etýän häsiýetleň köpüsi öz häsiýetim diýseňem bolýar. Ony ýöne men-ä şo bir Gunnow diýip halypam bardy. Şoňa ökünýärdim köplenç. Mende keşplemde Bäşim Agabaýew diýip bir halypamyz bar diýdik-ä ýaňy. Ine men şoňa öýkünýän. Ýo, öýküneňde Bäşim Agabaýewe öýkünýäň. Ýöne näçe öýkünseňem edil Bäşim agaň özi bolup bolmaýar-da. Ýene-de potdüş özüň bolup emele gelýär bir hili. Öýküneňde. Aý, potdüş onda Bäşim hem däl. Hawa, bir hili aralyklary bar. Obrazy çykaýýar. Hawa, öz obrazymyz çykýar. Özboluşly obraz bolup çykaýýar. Hawa, özboluşly obraz bolup çykýar. Bäşim Agabaýyň özi kän diýýädimi sen ba diýip. Pot diýşi oýun oýnandy aslynda. Sen ba, sen ba, sen ba diýip kän aglaýarda. Bäşim Agabaý. Meni bir diýýämi? Häzir aýdaryn. Ýeri gelende. Men diňe mäna bilýän şu. Köplenç men aý aýtýan. Şeýtýän diýýän.

Gülüp gülüp ne? He, yo gülüp gülüp agyryp gördi yo. Gülüp gülüp agyrdy agyrdy yo dak gitýän ok. Onda ne men ne? Pagda bermejek bolýan gelnejeňe bir zat düşündirin dalaý. Pagda berdigiň bir zat boýnuňa goýýan. Onda ne men ne? Agzyma şo çyk goýsalar a bergili çykardy gabaň. Hakyky. Ýere seredip çyk ýören on. Aýdaly, tüweleme ine ikiňizem bir görnükli, tanymal adamlar, tanymal artistler, aktýorlar. Ine, ikiňiz diýeli şähere bir gezmäne geldiňiz, dynç almana geldiňiz. Gymmat restoranlaryň birine-de girdiňiz diýeli. Oturdyňyz, çaý-çörek edindiňiz, iýdiňiz-içdiňiz. Ýöne beýläňize seretdiňiz welin, eý-we diýip seretdiňiz welin, tikgi bilen potdyş otyr, başga bir. Edil siziň Edil siziň nusgaňyz kopýa siz. Hakyky adam ýa suratmy? Surat däl hakyky adam. Edil ekiz taýyňyz ýaly meňzäp dur diýeli. Bizden başga. Hawa hawa. Şo ýagdaýda näme edersiňiz? Eý ho bah ýaman gorkýanlar ene şo. Hakyky. Näme üçin? Hä? Sen näme üçin gorkýaň ow? Aý ol nähili radiýaka şony bilmeli ow. Diýip şende. Belki ol işdäli ýokdur diýýär. Ow işdäli ýokdur. Şumat göz öňüne getir indi sen özüň. Ow. Merdan özüň gerek ýok özüň. Ow. Şuňa özüňi kontrollykda saklamak kyn ow. Gapdaňda ýene biri bolsa onam saklamaly bolýar. Indi şu gaharyňy getirýän zadam näme diýsene? Şu restorana gelenleň hemmesi

Gaçyp gaýdardyk hakyky. Indi aýdaly siz näme aktýor adamlar gürlemäne bir döretmäge bir tossap tapmana ökde bolmalyda indi görýäňizmi bäş daşyň harytlary daşymyzy bezäp dur indi şulara bir zat aýtmaly bolsa.

Gelesin geler. Kak bäşi diýilýär, hä? Kak bäşi. Umuman bäşik gowy-da. Bäşik. Alana bäşik kak. Ana. Bäşik kak. Aktýorlar elmydama bir gyzykly wakalaryň içinde ýaşaýarlar. Siziň hem durmuşyňyzda bir bolup geçen gyzykly wakalar barmy? Ine dogrusy men özümden mysal alaýynda näçinji ýyllygy ýadyma düşenok, Türkmenistanyň halk artisti Täçmämmet Mämmetgulyýewiň öýüne Täze ýyl agşamy gutlamagyna bardyk oglanlar bolup. Onuň öýünde oturdyk, çaý içdik, çörek iýdik. Ondan soň gaýtmaly boldy. Aý ýörüň men sizi ugradaýyn diýdi, daşaryga çykyldy. Indi gowy arzuwlar edildi zat edildi hemme kişi indi Sagbol halypa sagbol halypa diýip elleşip sagbolaşyp otyrlarda maňa gezek geldi welin salowmaleýkim boldy ýöne şo taýda duranlaň birem eşitmedi şu bada çenli gizläp geldim ýöne şu bada aýdyp otyryn. Hawa indi bolýan zat şol. Hä gyzykly gülküli waka. Şoňa pursatlar gyzykly pursatlar bolup geçdi. Hä gülküli waka diýýäňmi? Hawa hawa. Ay potdeş da o kän bolýar. Potdeş ne kän kän bolýar. Hazynadyr laýby. Şu nime aýdyp bereýin men birini men aýdyp beräýin o potdeş. Gaty görme bolýamy. O onda tölemeli bolsun da. Tölenýär bäş müň töler hakda. Bolýar bolýar. Biz nime bolupdyr. Myhmanhana baryp bir gije ýatdyk çärä gelenimizde. Onuň o ýanky içine seretýänlerem bar aýal adam a gelnejelaý. Aý onuň degişilýär gülüşilýär şeýdip onuň erte irden çykyp gaýtdyk. Gaýdamyzda bulam kellerinden çykaryp içiniň açaryny jübüsine salyp gaýdypdyra. Onuň yzyna barypdyrda. Bulam wah gelneje kelle-de ýokda bu kellä seretsene kelleden çykaryp açary alyp gidäýipdirin zat diýipdirda. Olam onuň şeýdipdira It ilňren bolýar diýip ol açar soraýan eken. Kak bäşi diýendir öýtdüm-dä how men-dä. Gyz elime kak diýemokly açary ber diýipdir how. Ýene bir waka boldy. Nemede men öňräk azajyk ýaraman biraz horanandyryn. Aý her kim bolsun. O wagtlar ýadyma düşenok men. Bäh, meň hor wagtym göz öňüme gelenokmy? Ýok. Eý, meňem göz öňüme gelen. Ýok, näme. Ýatsam, tursam göz öňüme geljek zat däldir. Ýok, seniň horlugyň, hä? Semiz wagtyň, hor wagtyň, ol hor wagtyň azajyk bolandyr, o aňa girip gitse. Az pursat bolaýdym da. Az pursat. Aý, bir az pursadym bolsa men azajyk horlandym öňräk hakyky çynym bilen. Onuň bärde bir bannise bardym. Balnise bardym men. Muny içinde näme ýarawsyz ýöň ýatan bar eken. O ýatan bar eken. Onuň ýoşkan ýanyma geldi. Meň hem näme keýpim hem ýograk. Ay ýüzüm sallagrak oturandyrynda. Ýank gelip aýtdy. Agam men seni birine meňzetýän diýdi. Ay men hem indi bildim de kime meňzetýän diýjegini öňünden. E, kime meňzetýän aýdyň muny? O potdyş kaka bar, dikkin ýandak oýun oýnaýan potdyş kaka. Hawa diýdim. Ey sen şoňa meňzetýän näre diýdi. E men dogrudanam meňzeýänmi diýdim. Aý ýöne ondan azajyk inçeräk görünýän ol. Aý ýöne bar. Eý gözüňe meňzeýär aý diýdi. Eý şu meni hemme kişem şoňa meňzetýär aý. Ýöne şu degşen bol bindi. Hawa, degşen bol. Hawa. Sözler aýtdyrjak bolan da. Bildirmän gowy aý şony gowy görýän zat diýdirjek bolupdyr. Hawa. Eý men şony bar. Ýigrenýän artistim. Ýöne şoňa meňzetýärler diýen ol.

Eý, siz maýyby ýanymyzdan aýyrana bir öwýädäraý. Men siziň bar çykyşyňyzy görýän-ow. Telewizorda çykyş edýäňiz aýyrylymog-ow men siziň. Ýarym sagat, bir sagat öwdüdäraý. Iň sonunda gitjek bolup durka, Siziň haýsyňyz tik, haýsyňyz şemka diýýär. Aý, gaty gowy görýäňmi walla? O soň toýa tutjak bolýan eken-dä ýardan biraz. Indi şu wagt toý meselesini gowy açdyňyzda, toý hakda söz. Indi toýa tutjak bolsaň, haýsyňyza jaň etmeli? Haýsyňyza jaň etmeli? Hawa. Aý, haýsymyza pul köp berseň. Ikimize-de etmeli bolýa. Hawa. Aý, gönümel men gürleşsem döwär, aý, nemeräk gürleşse, gowja gürleşdär-ä, menem alýan welin, pesräk bolsa moklaýan. Hawa. Onda muzykany galmasa, bine maňa oklaýar. Hawa. Aý, ikimiz oklaşyp-oklaşyp, gowy barýan ýerine barýança oklaşýas. Hawa. Onuň men işliräk bolsam bu gürleşip bilýär, bu işliräk bolsa men gürleşip bilýän. Ikimizem gürleşýäs deň. Onda ýaňky skidka meselesi aýrylýar-da aradan. Hawa, Söýün halypany gürrüň beräýsene. Haýsysyny? Toý alşyny. Hä, bir halypamyz bar-aý, bagşy. Halypa bagşy. Söýün Hojaberdiýew diýýär. Hawa, özüňiz oglanlar diýýär, toýa-da gitseňiz gidiň diýýär-de-aý. Ýöne toýy birinji ýerde goýmaň diýýär, gitjek bolsaňyz öz abraýyňyzy azajyk gorap gidiň, ýöne şeýdenden ylgap barmaň diýýär däl. Aý biz-ä diýdim toýa ýetse begenip gitýäs üçünji günden diýdim, ýok beýtseňiz bolmaz diýip, onda onda sen näme etýäň diýdim däl-aý. Gowja gitjek bolsaň näme edýäň? Aý men ne waratany gurýan ýatýan. Irden gelýärler. O wagtlar telefon ýokdur-da. Onuň bar atan kakýalar esli wagtlap geýnäjeň çykanak. Onuň aý ýarym sagat, bir sagat durýar geýnäjeň çykýar. Keýpinem oglandyr. Aý şu Söýün halypalaň öýem oba, aý bu toý öt taýjakdyk. Şeýlemi, näçenä pul aljakna. Dowul tutjak dämi biz, howwa geýnäjeň tutjak. Ýok, näme oň ýaly anyklap. Ýatyr men tuzdurjak gel ýaňy daňdan gel toýdan. Tutmajak bolsaň biderek tuzdur. Ýok tutjak ene diýip oňa boýun etýärler. Onda bolýa men-ä tuzduraýyn diýip gitýär. Äý, bularam garaşar durarsyň dar-ow. Barýa tuzurýa, bulam turýa çykýa, häzir diýýä, daşykýa, ýuwunýa, artynýa, gelýä, çaýjagaç demletýä, zat etýä. Aý, oňa çenli iki sagatrak bolýar, oňa gara taň azynda hemme zada kaýyl bolýar-da, bir çaltrak görsek, tutsak, ýöresek däri aý. Onuň ýaňky öňündäki çalt diýýä, açsaň diýýä, olar iýen, saklaýan boýun bolýa diýýä-de. Aý, sen çalt açsaň, indi maýlary kän diýýä olaň. Eý, Söýünjan, gaýrat et.

Şol gün bolýa bolýa bolýa bolýa diýildi. Oňdurym ol bäri bäri gepim tümmek ýer toýa gidip dursaň. Ýok garaz oňulmasyn toýlaryň kän bolsun toý dabaralamyzda elmydama çykyş edip gezek. Hakyky aýdanyň gelsin. Tüweleme bir edeýin diýibem edip bolmazdaý şu gün bäş daşyň öz dükanyna geldiňiz ikiňizem tüweleme bäş çaganyň kakasy.

Söhbetdeş boljak adamym barada köpräk biljek bolýan ilki bilen-ä. Hä, ony hem gowy häsiýet. Eý, ýöne wara şuma Berdi, sen çagyrdyň-a. Ynanmaýaň-ow. Şu babadaýhandan şu tab bir sagatda geläýdim-dä. Aý, goýsana-how. Men hem ýanyňdadym-aý, şu gezeg-ä zykgyrdyň özgämi? Eý, potdyşan. Hä. Zypdyraýmasaň ýoly zowrak how. Bileňä öýdýän indikaý bul adamlaram toý etmeseň. Wiý hä barar ýalymy? Hawa. Men hazam çalyp gelýän. Hawa arasynda öýerip çykaranyňyz barmy agam? Ýöne başlamaly başyndan. Başy. Tüweleme agam aýtsaňyz nesip bolsa öňünden aýtsaňyz bir bahanajyk taparys agam. Men mundan aýtdym şoň üçin. Ýok, şu gün. Ýok, sanagyna garaş, wagty ýok. Alaýjak wagtymyz ýok. Ýok, şu gün göni ula guradyr. Äkider ýaly diýip owa. Ýa men özüm gelip alyp giderin. Ne diýip bolsa ul gurda. Hawa. Indi şu çagalaňyzyň arasynda bir e, siziň döredijiligiňiz bilen gyzyklanyp aktýorçylyga, döredijilige bir höwes edýänler barmy?

Men-ä gyzagrak. Ýa menem ogullagrak. Dört gyz, bir oglum bar. Muňam Tüweleme, ýaşaryk. Dört ogly, bir gyzy bar. Hawa, dört ogly. Ýaşaryk ogly. Onuň men gyzym azajyk dikin iş, el işleri gowy görýär. Azajyk eje öýdeşiräk bolanda şu aýaly maşgalalaryň zatlaryny, tikin-çatyny gowy görýär. Ony oglum bar. Kiçiräk onuň bolam bar-a, nemäni gowy görýär. It gowy görýä, at gowy görýä. Tüweleme ha. Hawa. Türkmentleriň gowy görýä. Onuň bilemok indi aý aý ýok laý. Dutar, dutar çalýa. Çalýa ol bar. O kakasynyň çalşy. Yo, neme kakasynyň çalşy ýaly-la. Kakasam dutar çalýa. Ýöne pul bar. Gowy çalýa. Meň ýöne dutar çalmagym goýmagyma sebäp bolan şu. Ýok, men sebäp bolamok, seň özüň çalyp bileň o bul-a. Şo bir perdede durýada-a, şo kakyk gidip otyr bir perdede. O ýer çalanda bir eýläk-beýläk gozgan bolýar. Hekge. Hä. Iýler elini şeýtýär, näme üçin bolýar? Näme üçin? Tutup duran perdäni tapman şeýtýärler o olar. Men tapylmjak gün şondan. Ýok, oglum şol ýaly. Men tapylmjak diýen şonda durýan. Beýlekini şo tapman gözleýär. Ýöne şo bir perdede hemme diýdirsek zat diýdirýän, dutar diýmesi agzymda diýýän. Onda nämemi tikgi? Aýdymam aýdýansyň-a? Aýdyň. Eý aýt, ýaňy haýsy townagyny aýdýaryn men oňa? Ýok, bu wagt. Eý, men oňa aýt, eý, men aýdym, aýdymçy. Eý, öwsene meni. Aýdymçy. Ýok, hakyky, ine çyndan men togsan dokuzynjy ýyl öýlendim. Eý, dur-ow, dur-ow, ony ýaly bir nebeder ýaly zat ýok, yzyny aýdaýyn-a. Togsan dokuzynjy ýyl men toý etdim. Şonda men öýlenemde dikge aýdymçydy. Eý baryp gaýrada toý dowup berseň eý toýuň bar diýip bara. Eý bir aý otuz gün toýuň batda. Be. Hawa. Eý ýöne bar. Şu zatlar hakykymy ýa men. Ýok men oýnaýammy şuny. Togsan dokuzdan iki müň bire çenli bara toýa aýdym aýdyp gitdim. Aýdym aýdyp gitdi. Eý bir kupledem aýdym bilemok şuny. Toýda gaýypdyr sary. Tank edip aýdýardy. Žiwoý aýdýardyňmy özem? Žiwoý. Hawa. Diýip ýazgy ýok a. Ýazgy ýok hawa. Ýöne aýdýardy şo tonym bilemok. Tank edip şo. Tonym bilemok diýen nemenaý? Hany bir aýdyma hiňlenip beräý. Tonym bilemok diýen hiňlenýäňmi? Tonym tapyp beräýsem. Ýöne diňle nirden aýdaýyn a men. Şo aýdym aýdyp ýörün, aýdym aýdyp ýörün, öz aýdymymy özüm hiç diýip diňläp göremok. Onuň bir gün bir ýerde diňledim, şondan soň toýa gidemok dos. Aýdym aýdyp toýa gidemok. Eý özüme bir ýer sezim ýogyn ýalylar-ow. Gaýnap owadan ýaly. Ebir geçi mäläp duran ýaly eken-ow. Onda onda aýtma agam. Aýtma indi bäş daşda kän oturma-la bäşiň soň getirjegin getirmejegin. Ony on diňläp batyr galyp ýörmesinler-dä. Ýok bir aýdym üçin ýigrenýärdim diýýä-de. Bir gezek diýip toýda aýdymmy diňledim men şol aýdym çal diýesim meňzeş eken diýip. Şondanam aýdym aýtmasym goýdy. Görüş gereý şuňa siz gaty zor aýdýan ol mul meňki ongudanam beter eken ow. Ýöne hakykatdanam bara adamyň öz sesi özüne bir hiliräk eşdilýär däri bir hili. Ýöne men aýdýaryn muňa aýdym hakykatdanam gowy aýtýar bu. Aýdanyny gowy aýt. Goýun çepbe gowy aýt. Ýok. Çepbe gowy aýt. Men öň jan howrym aýdanlaý men. Ýok. Ýaşkaň bar. Ýaşkaň sizde-de bolandyr-la. Hyjuw bolýar-a. Näme hyjuwdygyny bilýäň? Söýgi gidär-ow. Söýgi. Näme ol söýgä oňa näme bertýär diýýäňki? Gyz-gelinler aýdym diňläp. Aýdym gaty düşer ýerde onuň oglanyň bar alada şu gyzy görnä. Şu ýokarda aýdym aýtsam muwat. Aý şu gyzy bolanam onuň aýdym aýtýaň. Aranda diýip çalyp görýäň. Aý hemme zat görüň ahyryny öz ýoluny tapýaň-da. Bir gezek telewizde satyramyzy görüp otyrsa dik ikimiz. Görüp otyrsan, indi men-ä dik üçin görýän. Indi dikgiň sesi zady gowuda meň öz sesim özüme bir hiliräk eşidilýär-de. Onuň aý içimden bäh, men aý dikgi gowy oýnapdyr tüweleme, dikgi zor aý zat üçin dikge üns berip otyryn. Bu näme diýýär? Aý potdy şu wagt aý men-ä sesim bir hiliräk eşidilýär özüme bolan. Aý sen näme de bolsa gowulaý gürleşiň. Zat edişiň diýýär. Hakykatdanam öz sesi özüne bir hiliräk eşidilýär. Men-ä şeý diýýän mydama. Ýok, hakykatdan hem görýäňmi, ikiňiz bile çykyş edeňizsoň, birek-biregiň gowy tarabyny hem aýdyp bilýäňiz, bolmaýan tarabyny hem aýdyp bilýäňiz, birek-biregiň ýalňyşyny görüp bilýäňiz. Hawa. Men bar-a öwrüp ýa ýene edip diýemok. Şu şäheriň içinde ulag sürmeli bolýarsa, ýük özüm bolmasam, şu bolman başga biri bolsa, öňkümi ýaly sürebilemok. Toba birek birege aýytýasda. Eý iki bolup zordan elli bolýasdarow. Iki bolup togsan dokuzam dälde ellilaý. Aý iki bolup bir Soragymyza gaýdyp geleliň. Wiý bolan sorag ýatdan çykýa näme sorag berýär. Näme sorag berýär. Botdyş indi siziň çagalaňňyzyň arasynda döredijilige aktýorçylyga höwes edýän bar. Men çagalamyň arasynda bar. Ine şu wagt uly oglum biz şo ýaňky Muzykalny mekdep diýýäs ýa-da şu Sazçylyk mekdebi. Hawa, sazçylyk mekdep diýýäs. Ana şony gutardy meň uly oglum. Indi uly oglum şu artistçilige höwes edýär. Ondan ikinji oglum futbol, pökgi, oňa höwes edýär. Onuň üçünji oglum sport ugruna, indi dördünji agtyk kiçiräjik entek. Ol indi belli bolmaly. A ýene şu dördünji artist bolar diýýärler. Ýa-da menem şeýle diýen. Kesplerinden kemal tapsynlar. Indi özüňizde bir üýtgedesiňiz gelýän häsiýetler barmy? Bar. Özüňde goýasyň gelýän häsiýet barmy diýsene-ow. Hemme häsiýetimem üýtgeden. Ýa sanasaň sowal barmy? Sanasaň sowal. Her häsiýetiňem öz gerek ýeri bolýandyr-la. Äý, şuny aýyrasym gelýän häsiýetim bar bolýa, ýöne ony aýyrsam mundan emel bolmaz. Bilemok welin, mende galamyýa näme diýsene. Äw säw bolar araw artistçilikde köpüň adamsy äw säw biri ýalňyşyp seni tanaman ýüzümi alýar a aw bir aýlap ýüregim agyry şu häsiýetimi aýyrasym gelýär näme şu alypdyr ýüzüň owo ýüzüň alyp başga birine satan a ýa bir zady ýalňyşaň dowr irridip ýüzüň aýyp agam bärde zat satylan a koňa bar daraw diýär ýalňyşyp şony ýüregime salyp ýörün ary şu häsiýetimi aýyrasym gelýär biram öýkeleklik häsiýet bar mende. Bir adamdan bir zady gaty görsem, şony gaty gören adamdan aýdaýdara, şony öýkelän bolup ýörme, nämä gerek, öýkeleyim. Zenan öýkeleýär dämi? Özüň körpemi ýa? Ýok, ortanjy men. Şondan bolandyr öýtýän. Ýok, körpe. Aý, men aşa öýkelek, gorkaklykdan boldum kana diýip durun. Körpe bolan men. Diýip men öýkelän bolaýam ka diýen bir ýüzüni alsalar, soň jogap berilmez. Körpe öýkelek bolan men ne güçli. Ýok, bu körpe. Entek şu aýdaly proýekt başlanmaka Tikkä jaň etdim. Hawa. Agam salowmaleýkim. Bir proýekt etjek bolýas. Bir sizem ýazgy edäýsek zat diýsem, Merdan jan diýdi, günde diýdi 40 gezek gorky damarym tutup ýaşaýan diýdi. Gorky şo wagtlaram bar eken-dä. Balaý, balaý. Aý ýöne hiç ýerden aý ýazýan agaty göremzok weli ýöne aý birhili üýtgedesim gelýär närsesini däri biraz şo öýkeläp ýöremede gaty gördüňmi? Aýt, ýuwaşlyk bilen aýt. Köpüň adamysy zaten. Hawa, aý, onuň aýdyp berjek bolan bazarda tutuş çakyp aýtjak, maý gel bärik. Birazjyk geçer, hawa, dykma eder. Bärik gel, aý, beýtmesene, doý, beýt berjek bolan wagt gidip otyr, hawa. Aý, ony galar, aý, ýuwaşlyk bilen galýar. Mende ýerlikli utanjaňlyk bar. Ýöne şu wagt artist adam Utanmajak ýaly-la. Howwa ýöne bizden şony köp şeýdýär. Ýygra. Aý artizini şeýle o. Ýerlik ýerliksiz ýygralyk bolýar-da onuň käkişdan oýun edip ony muny diýýär-ä. Şo şo il çynym bilen men şonda utanýan. Ýöne il oýun etýändir öýtýärler şonda. Aý bähbit bolýar-da oýnuňa goşmaça bähbit bolýar-da munuň ahmalygy şo. Aý şoň galdyrak häsiýetler-ä bal-a üýtge däýmelije häsiýetler. Hawa. Indi aýdaly. Aýdaly. Ýalan sözläp meni ynandyrmaly bolsa näme diýersiňiz? Ýalan sözläp? Nemeli Merdan jan? Şoň gal nime soraglar etmäli-ow. Çaltjak esas soraglaryňy ber biz baryp boýun alan ýerlerimiz hem bar-a-ow. Eý hakyka ol garaşyp durmyl-ow. Ony gitmeli ýerimiz bilýäňmi men ýa bir sagat diýip oýlap gülmeli geldik bir sagat-ow. Ýöräli ýöräli wagt. Dur-da derrew diýinýä saňam. Wagt boldumy? Hawa.

Näme ýeňil bolýany özüň gowy bilýäň-le. Ýöne gaýtjak bolýar işe. Meme, şorta sözleň içinde bir has gowy görýäniňiz barmy? Şorta sözüň içinde? Anekdotda degişme. Şorta söz. Degişmenin içinde. Hä, o kän. Kän, hawa. Aýtsalar hem menem gowy görýän. Aý, gülüp otur. Aýdyp bolýan bar bolsaýda, ýöne men aýtjak hälki aýtmaly. Ýa siz sen aýdyp onda sen garaz bu gowumy diýip erbetmek. Olar diýjek bolar bir özüňe goýan aýdymlaňdan birini aýdyp ber diýilýär şoň ýaly sordy da ow. Düşürtede de şo şortede aýdaňa bir ýetim. Ýol ýa ýaňky nemäňe barýala ýol biri toýa çagyranda öz anekdotlaryny aýdyp berýär diýýäňa. Ýa bada şoň ýaly. Käkişi biziň an Dawutlamyzy satiryalymyzy diňlemek üçin däl özüniňkini diňletmek üçin toýnatýanam bar ow. Ol ýöne iň kynylaý. Oň biriniň toýuna baryp çykyş etseň gowa bol. Diňlemäne barýaň hakyňy hem berýär, naharyňy hem berýär. Öňe geçip hem gowy edip satyra aýtýar-a anekdot. E güler ýaly däl gülmeliler-ow jan ugruňa gülkünç hem bolmaly aý çala gülmeseňem öňkiňden gülkiňi peseltseňem alanagow kemjek tanarsyňdan ondan sen indiden çykyş edeniňden beter ýadyganow sen Gülkünç dälem bolsa eý diýen bolup gülen bolmaly-la. Hawa. Indi bir Ýa degişme. Özüňizi Goýun bir iň halaýan anikdotlaryňyzdan şorta söz bilen bir biri aýt. Eý menä nemäni gowarýaň. Şorta söz kän özümde goýun ýöne ony aýdagan däl. Ýöne bir halypalarymyzyň biri aýdyp berdilaý. Ony şoň aýdaýyn o soň bar meň anikdotymy özüň aýdyp ony meň men tapdym diýäýme diýen diýenlerem bolýa. O halypa ol ony diýmez. Alty diýip biri bar şol aýdyp berdilaý. Bir okuwçy bir söwdagäriň ogly. mekdebe barypdyr, iňlisde oturýar diýýär-de. Onuň mollabam ýaňky sapak geç otyr diýýär. Pylanyýew näme etmelidir, iňlisde şogulansoň diňe şoňa seret goý diýýär-de, Pylanyýew olam hiç diňleýän ýaly hem etýär, gaty diňleýän däldir däl-ä, elbetde. Aý, sen diňlemeýän ýaly-aý, Pylanyýew hany doska geç diýipdir. Geçýär, hany ýaňky näme aýtdym, aýdyp ber diýse. Näme aýtdyň-aý ýoldaş muny diýeli-diýeli. Gowy şuma men saňa gelip aýtdym-a, sapak aýtdym, aýt şony diýse, Eý ýoldaş muny yzyna eşdilen-ow diýipdir-de. Eşdilmegem-ow şuma men gygyryp aýdyp durun-a, ol ýaňy eşdilendir-a yzyna mekdebiň ýok eşdilenok. Hany ynanmasaň ýerime geç, ine men gürläýin eşdilenok diýipdir, mugallym okuwçynyň ýerine geçipdir. Hany okuwça sany bir zat aýdany yzyna eşdilýänmi eşdilenokmy göreli, bir çatjak aýt diýse, Ýoldaş mollum, bir küçüllikde kakamdan karz pul alyp gaýdypsyň, şony çaltjak getir diýýär diýip dur. Beh, haýran galaýmaly yzyny eşdilenok. Haýran galaýmaly yzyny eşdilenok aý diýýär. Aýdaly. Hawa. Bol aýtdy aýdaly. Aýdaly. Aýdaly. Potdüş bazarda alma satyp otyr diýeli. Käýarym satýanam. Hä, hakykatdanam durmuşda da. Hawa, satýan, satýan. Gel, gel. Indi alma satyp otyr diýeli. Ýöne potdüş ýanyna gelýän alyjylaryň hemmesine näme diýseler, ýok diýip jogap berýär. Almaň gowumy diýse-de ýok diýýär. Almaň çüliňkimi diýse-de ýok diýýär. Almy almaň Eýranyňkymy diýse-de ýok diýýär. Almaň satlykmy diýse-de ýok diýýär. Almaň akmy diýse-de ýok diýýär. Gyzylmy diýse-de ýok diýýär. Ol diýýär ýa-da ýok diýýär. Termi diýse-de ýok diýýär. Indi tikki. Sen eýtmeli, beýtmeli, potdyşy razy edip, öňündäki almalary almaly. Nädip alardyň? Ýöne Pottuş razy bolmaly. Aňyrsyny bakdyryp alsaň bolmaýar. Ýok. Razy bolmaly. Bäşim alma sargat diýseňem geçmez. Diýeniň şu daýawraň biriniň adyny berseň-ä göwne dözemez. Gorkup. Özünden daýawraň biriniň adyny aýtsaň. Razy edip almaly-da. Hawa. Gülýalak, sen soň gep tapmaly däl-ä. Ýok, gep gürrüň bolmaly däl soň. Nädip aljak? Hut düşmeni gowy görýäňmi dos? Ýok. Ýok. Ýok diýer. Beh, ora ýok diýer. Siziň almaňyza alkysam garşy bolmarsyňyz-a? Diýmeli bolýarmy? Tapdym. Alman gadyryny barjy bolma. Bä, ýok, gowy. Gowy tapdy. Gowy, ýok. Aý, pul jaş teklip etmedi aýdaň bar şonda da. Dünýäde meşhur aktýorlardan, artistlerden iň gowy görýäniňiz barmy? Bam bir gowy. Şoň ýaly bolaýsam diýip. Aý gowy bolar. Arzuw edýän. Aý hem köpüsine gowy görýän men esasan demän gowy görýän. Jek Çan gowy görýän. Hä Jek Çan. Jek Çan. Aý şu kinolarynam gowy görýän oýnaşynam gowy da. Hawa. Siz? Men hindi artistlerini gowy görýän. Çany görýän. Ýa. Şumat şeý diýdi bolýa adyma düşdi. Bu ara hindi artistleri gowy görýän. Hindi kinolaram gowy bolýar, hindi aýdymlaram gowy bolýar. Hawa. Onuň bir buň bir bir nemesi bardy obada şu ussa maşynyny görkezýän ussasy bar. Mollumyň? Aý şoň ýany mydama baran özem mollumy. Hawa. Şu mantfon pornoc hindi aýdym diňläp barýan ekeni ýaňy ýakyl. Onuň olam ýaşylrak adam. Eý pot düşan diýipdir däreý tüweleme näçe ýaşadyň kyrka bolaýlan syňlaý how eý indi gaýrat etde senem bir sahy dädäň zat diňläý how indi bu ýaşda Atabaýy diňle halk aýdymrak zat diňläsiň gelenokmy bu ýöne bar aýdym sazy Umuman menem bu erbet göremok ýöne has bu hindi aýdymlary hindi artistler gowy görýär. Hawa men ýogsam bar ha şu adam. Men gowy görýän artistlerimi gördüňem bar. Men şol ýaly keşplerde hiç hili ýerine ýetirip bilmejek artistler da şu adynda Mitkun Çakra Borti diýýär, ýene diýýär, şol ýaly hindi artistlerini gowy görýän men. Itjan näçe gezek gaýtalap gördüň? Näçeräk gaýtalap gördüň diýmesene, şoň ýaly kinolary näçesini sypdyrman gördüň diý, sypdyrmanjyk görýäň. Şu wagtam görülýär.

Yo sen o iýitje diýeniň o o wir döwri bolýar o. Neme o? Gelýär açara. Onuň aýka da bar aýalyň. Onuň büt olar al gelýärler menem minýän. Ýura urýar şol bir gürrüň etýärler dary. Eý olam beýdäýdim aýka. O nämeden näme? Eý bäh. E, obada bir näme boldy, Gadygulyň ogly? E, kim-aý ol, kimiň ogly zat? E, ýok-laý, sen otur, hiç diňlänaklar dary soragy men. Eý, näme aňryny etýäň, zor, bir, eý, onuň kellesi üýtgäýdimi? Aý, onam beýlekä göwnüme dug, olam, bah, biriniňkini alyp oňa berjek bolýarlar öýtýän zat ýok. Kino aňryny etýäň. Menem düşünemok, göremok-da-ow. Soň şo anandy näme bolnaý şu wagt? Ýok, anan diýip. Senem görýäňmi? Ýok, görýän bolmaly. Anandy näme boldy diýip. Şu günler bar ýa anandyň hem. E şu näçede başlaýar? Agşam alty. Ýa gerek altydan, altydan sekizä çenli ýitýä gerek. Hää, boldy daýy. Altdan hekge çenli iş bar diýilýär ya. Iş bar diýilýär. Eý, munça-da uzak iş bolmaýdy. Meniň pikir edýänim, tapdyryna. Umuman hindi artistler gowy görýän. Hawa, hindi artistler gowy görýän. Neme, özüm şo degişme keşpler ýerine ýetirsem hem bar-a. Umuman neme, ýaňky nähili, Tragiski diýilýär, näme diýilýär? Awa, tragediýa. Awa, awa, tragediýa. Şol gowy görýänler. Aýdyň golaýşyn. Ardy. Şany bilmän hem rahatyn. Ýa tuweleme ikiňizem guýma gursakda. Şonuň üçin işiňizde üstünlik arzuw edýän. Indi özüňizi bagtly duýan pursadyňyz ömrüňiziň dowamynda iň bir ýatlamaga mynasyp döwürleriňiz, pursatlaryňyz haýsy pursat? Aý, o tüweleme Hudaýa şükür kän. Hawa. Ýagny, ýa bir näme ýadymdan çykmaýar. Ýa her kimiň bolanda diýýär, öýlenenim, öz toýum bar. Düňüniň ol hiç wagt ýadymdan çykanok. Biram meň-ä has bir meň üçin iň bir şu işime-de,

Şu pursatdan peýdalanyp Eziz Arkadagymyza sag bolsun aýdasym gelýär. Eziz Arkadagymyň jany sag bolsun, ömri uzak bolsun, etýän işleri elmydama rowaç alsyn. Allajan ýurdumyzda mydama gülki, şatlyk döwran sürsin. Parahatçylyk. Parahatçylyk bolsun. Indi tikgi we potdyş siz geleniňize görä şu wagt tomaşaçylar Bize tomaşa edip otyrkalar diýendirler bular näme üçin degişme sahna oýnanoklarka diýip. Indi siz geleniňize görä boş gelen dälsiňiz-ä. Degişme sahna bolaýmaly size hökman. Degişme oýnamalymy? Eger bir Beýik şol şu şey diýenler bir de gürle bir. Eger bir täzeräk degişmeleňiz bar bolsa, eger mümkin bolsa ýerine ýetirip beräýiň. Aýry gün alaly. Degişme sahna diýdiňdä. Degişme sahna, hawa degişme sahna. Ýöne bölejik. Hawa, gysgajyk. Şumadara biz näme etip ýörüs? Täze satiraň üstünde, satir ýumoryň üstünde işläp ýörüs. O, bir kuş dany. Bir kuş dany, täze bir degişme, nedip boldy. Indi köpleşiklerinde çagyrdyk mundan gyzykly bor diýip aýtjak bolýan şeýle. Belki gyzykly bolsun bir adamlara bir şatlyk, gowy paýlap bildik. Şondan bara dol taýyna däl ol. Onuň şoň içinden bir azajyk bölegini ýerine ýetirip beräýel-ä. Gysgajyk. Haý, nirä? Haýdy, haýdy bir. Haýdy bir. Ol häki. Kelle agyrýan. Ol. Ýok, ýok. O däl. Ha, beýleki. Näme o? Gazetli. Haý, ýok, ýok, o däl, o däl. Ha, onda haýdy. Näme? O, horaz näme, horaz?

Maşadyk bolma. Hawa. Ey dikizan. Haw. Ey ýan gelýäkämma. Hawa. Ey bir ýylça tänem towuklaryňa gözüm düşdi däre. Hawa hawa. Ey bir gili olara ne hili iýim berýäň ey. Ýaman bir täzin gördüm aýdyp däre. Köp isleýär däre. Owadan syrat dil gowy towuklam bardyr däre elbetde. Sen näme berýäň, nädip beredýäň diýip. Gaty üns berýärler özüňe. Daýawja da hä şeýlemi? Aý ýoklaý men ol daýawlygyna diýemok how. Hä nämesine diýen? Sen towuklaň ýaly bir hili horlanasym gelýärleý näme iým berýäňeý olara? Nädip horlanýar olar? Hä o horlanasym gelýär towuklaň ýaly. Horlanasyň gelýämi? Hawa horlanasym gelýärleý. Meň towuklym hor ekenmi? Hawa towuklaň hor ekeneý.

Ana şunda. Aýdaly. Ine toý etseňiz bir ogul öýerseňiz, gyz çykarsaňyz, haýsy aýdymçyny toýuňyza çagyrardyňyz aýdymçy hökmünde? Haýsy aýdymçyny tutardyňyz? E, güýjüm etse menmi? Hajyny. Hajy Ýazmämmedow. Hajy Ýazmämmedowy. Onuň nemänem eýni şol aýratyn sesi bar, şony men gowy görýän, has dört gül esensi. Bir hili şoň, bir hili şoň sesini diňläp görýänsiňiz-ä. Hawa, Bir hili üýtgeşik ýakymly. şoň, bir hili ýakym, ýumşak. Ýakymly, ýumşak sesi bar. Aý, bir hili Ýör. ýumşak sesli Söýün Hojaberdi bar-a, bagşy, halypa bagşy. Hawa. Şoň aýdymlaryny men gowy görýän. Onuň şol nemeräkde bir hili ýakyn gowy görýän-ä şolary.

Bir toý edäýsem, ogluma berdim. Nesip bolsa şuny getir, ne hökman ertesi ýöne. Ýöne şo wagt ýadymdan çykan däldir. Men söz berdim, ertesi alyp bolsa haýyş ederis. Halypa boş bolsa, ýalbar ýakar beris, ertesi garaz, nesip bolsa toýa. Indi bize tomaşa edip oturan illeşjemize muşdaklaryňyzy, arzuwlaryňyzy. Aýt bolup düşýär. Ýöne men aýdyp oturmaýyn, sen aýt, onuň yzyndan men aýdaryn. Buyur. Muşdaklaryňa hemmesiniň jany sag bolsun. Hawa ömürler uzak bolsun. Elmydama gülk hemralary bolsun. Ýüzlerem, ýüreklerem mydama gülüp dursun. Hawa onuňam biz ýaly artistlere gaýrat edip çydaýanlar üçin sag bolsunlar. Gaýrat diýme. Siziň arzuwlaryňyz? Aý näme arzuw mende kän. Aýdyp otursak näjogap ýene dowam edebilýäs. Hemme gowulyklary arzuw etýän. Näme biz näme adamlarymyz Muşdaklaň Arzuwlaň kän. Biziň muşdaklarymyza jan saglyk, uzak ömür, ýurt parahatçylyk, şol parahat ýurtda-da gülüp gezmekli arzuw etýän. Sag boluň, arzuwlaryňyz hasyl bolsun! Pursatdan peýdalanyp, ýene-de bir gezek size minnetdarlyk bildirýän, janyňyz sag bolsun, işiňizde, durmuşda diňe üstünlikler arzuw edýän. Indi hemaýatkärimiz Bäş daş söwda nyşanly gurluşyk harytlary dükanynyň adyndanam ýörite sowgadyňyz bar, häzir aşakda gurluşyk markedinden islän bir göwnüňize ýaran bir harydy sowgat hökmünde alyp bilýäňiz, ony häzir aşakda aýlanarys. Näme Geleniňiz üçin. Iýmit-şu iýmit ugrundanmy ýa? Ýok, gurluşyk. Iýmit ugrundan diýeniňiz dogry zat aýtdyňyz. Dur, dur, sözüňi abyňda. Gurluşyk etseňiz. Gurluşyk etseňiz. Hawa, aýdaly, gurluşyk etseňiz ilki bilen

Hälem münüp gördüm ýene mün diýseň. Seni göterýär. Tot düş. Öne. Şu kimiň alkyş aýtjagyny bilemok saňa. Ähä. Şuny alsaň. Ähä. Bärşimi alkyş atjak aýagyň durow seň. Aýak hasy. Sen seňrägiň bar aýagyň ýuwup görüň bolsa. Ýo ýo. Dälimi hem düşünmem. Eglip ýuwup bilenak sen muny oturyp ýuwuberme. Oturak diýdim. Özi sen göterýär o müneniň sen öň ýuwup bary. Eý hakyky. Olo.

Aý biri oýun edilýän ýaly-la. Hawa, hawa. Ine, bahym bizde öni urarlar zat diýilýärdi ol. Ýöne hakykatdan hem özüň dön, öni. Hawa, ýok, bek. Ýöne bir gün önisinem görelim oň. Hawa, nesip bolsa geleli. Hut şony hemme zadyň önýän ýerini görjek bolup durma, şuňkini görer ilki. Ýok, hawa. E, Menem gören zadyňy aljagam diýýär ýa. Ýok, näme ýaňky ýaly sowgat diýseler almaly bolýa-da. Şeýlemi Mährimjan? Işiňde rowaçlyk. Hawa. Owadan gelme. Hawa, kimde-kim Ow-o, arassarak gezesi gelýär bolsa indi Bäştaşa gelýäň. Ýok-la, ýylda diňe Gurbanlykda düşsek bor diýseň, bu ýabaýlary bermeli. Ýok, eý, hakykatdanam, eýdik kim, bu ara agram bilen agam diýilýär. Aý, Potdüşjan, sen-ä şoň içinde dost, ukyňam alsaň boljag-eý. Ýok, gaty gowy. Dynç alyp bolmançyk ýatarsyň. Gaty gowy. Agram biljek zat däl-de. Ýör onda. Bäş daş diýilýän.